Serjetas. Eh, le, bdejna bis-serjetà u ma Issa jibda taġbawx din. l-islott is-serju Is-slott tal-programm. is-serju.
Tibda. Dejjem bit-tbissima, Mateos. Em, Minn hawn u ftit ieħor ukoll ser ikonna il-kompetizzjoni tal-mument, dawk kollha li pparteċipaw flimkien mal-Kap tad-Dipartiment tar-Riklami Elton Abela għalhekk inħeġġukom tibqgħu issegwuna, però Mateusz. Ajma da, da, dan is-suġġett iqabbadli naqra ta' ħlewwa ta' qalb. Ġej is-sajf. Sewwa. Kif se nagħmlu biex dan is-sajf ingawduh u persun ta' ġisimna e, e, e, kun tajjeb? Għan saqsik. Issa, li jina t-nizzindix fil-kategorija ta' dan. Ma li jina għan saqsik, għalfej għabdek naqra xlewa ta' qalb. Għax jina
Ġieli għamilt dieti u rnexxieli nagħmilhom. Imma ġieli nkun f'burdati li ngħid jiena m'għandix aptit. Mela tridx nibdew mill-ewwel pass. Daqshekk ibqa' jdilha dieta. Tgħidli mhix xorta ntiha isem ieħor? Il-fatt li inti ħadtiha isem ieħor diġà ħa tkun għamilt pjaċir kbir lilek innifsek. Għaliex? Il-kelma diet, ejja ngħiduha bl-Ingliż, l-ewwel tliet ittri huma DIE, die. Issa tgħid li mur obsur għalik kemm inti bravu u intelliġenti. Però fejn rrid nasal. Ħsibta jien. Qatt ma ħsibta għax tinkwieta.
Prosit. Fejn rrid nasal huwa dan, illi ħafna nies il-mentalità Louise tkun irrid inneħħi ħames kilos, irrid nitlef dak ix-xaħam, irrid niċċaħħad mill kif jibdew jitkellmu u moħħna qisu tifel illi jassorbi, diġà qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Għax l-ebda moħħ Ma jixtieq li dak li għandu jitilfu. Sabu Luisi li dawk l-aktar nies illi għamlu trasformazzjoni f'ġisimhom u f'saħħithom huma dawk in-nies illi bil-bidla li qed jagħmlu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa oltre. Mela pereżempju, jiena nista' ngħid nixtieq inneħħi ħames kilos minn żaqqi. Jew nista' ngħid nixtieq żaqq ċatta u ffurmata. Nista' ngħid ħa nneħħi dil-lanġasa li donnha għandi madwar il-ħibs, li ġejja mill-fatt li bl-Ingliż jgħidulha pear shape. Qisni lanġasa, ma rridx nibqa' hekk. Il-fatt li inti anke qed tgħajjar lilek innifsek, il-fatt lilek innifsek,
iktar milli tammetti, qed twaħħal timbru. Da qisu ma tgħid, pereżempju, Louise, interessanti wkoll. Isibu min jgħid pereżempju jiena ilni, għall-mod tal-kelma, għaxart ijiem ma npejjep. Inti, taf jew ma tafx, qed tagħti timbru lilek innifsek illi inti persuna li tpejjep. Mela one fine day, probabbilment dalwaqt, ħa terġa' tmur għall-fatt li terġa' tibda tpejjep. Kieku min-naħa l-oħra tgħid jiena persuna li kont inpejjep, Issa jiena persuna li ma npejjipx, infaqqa' timbru jiena ma npejjipx. Eliminajt it-tipjip.
Normalment, moħħok, inti tajt isek identità ġdida lilek innifsek. U minn dakinhar 'l hemm hija ħafna iktar faċli biex inti tibqa' ma tpejjipx. Imma, ħa nerġa' mmur għall-ewwel pass. Jekk aħna nqogħdu ngħidu nitlef, niċċaħħad, inneħħi, moħħok diġà mhux ħa jgħinek biex tasal. U dak relatat mas-suġġett li qed issaqsini inti, Louis. Hawn min jgħidlek imma jiena issa li ħa jkolli dawn il-barbecues, it-tiġijiet u l-events, ma mmurhomx? Again, negattiva. Ma mmurx? Ma noħroġx? Ħalli jiena. Ma nieħu xejn?
Ma nieħu xejn?
Ħalli jiena ma nitqawwiex? Jew inkella la jiena bdejt inġib ġisem aħjar ma nitlifx kollox? Ir-realtà hija 'l bogħod minn hekk. Isibu ċar, Louise, illi dawk in-nies l-aktar illi jġibu riżultati tajbin huma dawk in-nies illi li għandhom jagħmlu, jagħmluh għat-tul taż-żmien. Mela, u min forsi qed jarana u jgħid isma' jiena nixtieq illi jkolli body sabiħ biex inkun ħdejn il-baħar meta mmur tiġijiet u nilbes dik il-libsa jew dik is-sut. Jiena ħa ngħidlu hekk. Ħa ngħidlu inti. li forsi s'issa qed taħseb illi aħjar ma toħroġx mid-dar biex ma titqawwiex. Timmaġinak dik tagħmilha għat-tul taż-żmien? Timmaġinak tissakkar ġewwa? Le, ma tarax, ħafna min-nies nimmaġina li jgħiduli. Mela minn issa ara ma jfettillekx tikkunsidra. Lanqas għal ġimgħa ġimgħatej. Tikkunsidrahiex. Għaliex? Għax iktar ma l-moħħok ħaġġelu inti, isofri, iktar m'inti ħadd ċaħdu, aktar ħa jilgħab kontrik. Immaġina pereżempju. Kif tagħmel? Tajjeb wis, immaġina jiena Luis pereżempju illi inti l-mami tiegħi. U tgħidli mat No, le, le, le, mux fleta, eh, mux għalik, le, le. Għazzi, għatli kem edin. Għazzi, għajti, għet emozjona ruħek.
Le, le, għaxxej. Għaparti ċaj. Eh. U maġna tajdli, per eżempju, jew niġi najdlek jena, isma mami, per eżempju, xtri il-PlayStation, u tajdli, le, ma tajus, le, Jiena qisha dik il-pertesa owejja mami, owejja, owejja. Kieku tgħidli, Mattejus, irsissi, ġib marki li naf li inti kapaċi ġġibhom fl-eżamijiet u nixtrilek il-PlayStation. Inti irbattili ma' rigal. Moħħna, avolja m'aħniex tfal, jaħdem l-istess. Għandek skop, jiġifieri. Għandek skop. Ngħaddi mill-eżami ħalli jkolli l-PlayStation. The best. Mela jiena mhux se noqgħod nibqa' niffittak, number one. Mela moħħok anka hu, jekk inti tgħidlu le, daqshekk ħelu, minn issa 'l quddiem, ħajbqa' jgħidlek hu ejja, hu ħelu, hu ejja, hu ejja. Jekk inti tgħidlu, eżempju, nhar il-Ħadd għandi tieġ, u dakinhar ħa nħalli lil nifsi nieħu l-ħelu, mela hu jaf illi orrajt, għalissa jħallik għall-kwiet, matul il-ġimgħa ħa jkun miegħek, ħa jsuq l-istess triq tiegħek. Biex jgħinek biex inti takkwista dak il-ġisem li tixtieq mela matul il-ġimgħa ħa tirsissi, ħa tagħżel ikel u mhux ieħor. Hu jaf illi pereżempju l-Ħadd it-tieġ għandu dak il-ħelu, jew ħriġt il-barbecue u ħadt dawk it-tnejn birra. U din it-tip ta' sistema illi inti tgħid pereżempju matul il-ġimgħa. Se twaqqgħek f'depression għax naħseb kultant tista'. Waħda.
Prosit. Number two ejja ngħidu anke ma twaqqgħekx f'depression imma tqabbiżhielek. Ħafna nies jgħidulek, tant għamilt, ħa nuża l-kelma tiegħek, dieta estrema, illi mbagħad anke affarijiet ta' junk food illi laqqas qatt ma kont noħodhom, biex nirribella qbadt noħodhom xbin. Tant qisni ħassejt niċċaħħad minn kollox li mort all out. Imma nista' nagħmillek mistoqsija? Meta tkun żgħir u tagħmel id-dieta u tikkontrolla l-ikel u toħroġ u forsi tieħu fixkun birra jew żewġ tazzi, faċli forsi tniżżel il-fett illi jkollok u tinżel. Imma meta tkun ħalli nagħti eżempju bija daqsxejn kbira fl-età u tkun għaddejja minn ċertu affarijiet fil-ħajja fadlilna minuta ma xtaqt għax ħafna ikunu tal-età tiegħi li qegħdin isegwuna. Tħossha diffiċli li inti tista' tgħid jien mhux se ninżel, nista' mhux nagħmel sagrifiċċji? Bum.
U dak huwa l-iżball, faqqajt timbru. Jiena ma nistax ninżel. Jekk jiena ngħidlek hawn ġew, Louise, hawnhekk tidher fantażma. Jew jiena nossessjona ruħi li hawn ġew hawn il-fantażma, ħa nibda, qed inħoss il-bard. Forsi ġej mill-air condition, imma jiena waħħal fil-fantażma. Jew nibda nara Del, mbagħad ninduna li kienet Gail. X'qed nipprova ngħidlek? Illi jekk inti moħħok ħa tgħidlu, oj, dan huwa stat ta' fatt, hekk ħa jiġrilek. Immaġina issa ngħidlek, Louise, sibli xi ħaġa illi hija blu hawn ġew. Bla ma trid moħħok jibda jfittex, ara, hemm dik qatt ma nnutajtha, hemm dik qatt ma nnutajtha, hemm dik qatt ma nnutajtha. Għax qed ngħidlek sibli xi ħaġa li hija blu. Il-moħħ meta ħa tih direzzjoni, ħa jobdik. Jekk inti ħa tgħidlu jiena kbira, jien għaddejt mill-menopawża, jiena ma nistax nonqos, ħa jemmnek. Fil-verità, hawn nisa illi għandhom anke sebgħin li għad għandhom figura vera pulita. Iva, imma hemm min u min imbagħad. Għax hawn min ikollu sitt itfal u jibqa' żaqqu ma' daru. Ma naħseb da suġġett. Għanna inkompluħ. Ġas biex nsarraħ moħħ in-nies, mhux il-menopawża hija l-problema però. Su. Le, ok.
Inkompluħ il-ġimgħa d-dieħla. da Għal kollha. suġġett. Grazzi ħafna Mateus tal-li kont magħna, mela kif għattilkom em, ser jagħmlu issa l-kompetizzjoni tal-mument. Nilqa' miegħi bi pjaċir il-kollega tiegħi Elton Abela, il-kap tal-Dipartiment tar-Riklami. em, Din hija kompetizzjoni li saret popolari, Elton, kif inti l-ewwel nett. Mhux ħażin, grazzi. Għax Elton dejjem imħabbat flimkien ma' d-dipartiment kollu, ovvjament, Alla ħares ma jkunx dan.